Nwakwaba, ɛba etire ne safoa wei ɛyɛ adeɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ahwɛyɛ a ɛtɔ so nnum mekyerɛ part three episode five ɛna mede ɛbrɛ wo no wonim sɛ araba kyerɛ ɛde ne nsa mfon no ama seesei a mene wo kasa yi no adwo adi yie a yafunu yareɛ aba abɛtɔ ne so nana kwasi afram ayɛ nea ɔbɛtum biaa sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛsa no yadeɛ nanso akɔyɛ hwɛ buada Seesei no, ɔrepere ne nkwa. Ɛbɛkɔsi sɛn na ɛde ama noɔ wɔ ahwɛeɛ a ɛtɔ so nnum yi mu? Yɛfrɛ me Obidi Hwio Frɛamanfo. Ɔyɛ krado a, me nso mayɛ krado. Yɛnhyɛ aseɛ. Araba ne Maame Atiekuo ara de adwo adi yi ara kɔɔ Boase ayarehwɛ ɛbɛyɛ nnawɔtwe nie. Dwomo ne ne yere Dufie redi nkɔmmɔ. Dufie! Kwabena, Nnansa yi meda a, metaa soso daeɛ a ɛyɛ hu yie. Ebi ne deɛ n'ano firi kwan baeɛ a ɔseree me sereeɛ sereeɛ sereeɛ no. Ɔhunuu sɛ mesoo saa daeɛ no, ne nnansa so pɛpɛɛpɛ na anka Adwo adii a ɛrewu. Dwomo, Na anadwo sɛsɛɛ na woyi daeɛ? Du fie, Na adɛn, meyi daeɛ anadwo a, na ayɛ dɛn? Dwomo, Na wonim, yɛse woyi daeɛ anadwo a, nea ɛbɛyɛ biara agye sɛ wosan so bio. Du fie. Anka na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ntɛm, nanso wokɔɔ kwan so a woamma ntɛm. Me nso, mesɔre anɔpa a, meda wuram tumm. Anka me werɛ mpo afiri na mmom metee sɛ obi abɔ adaka din pɛ na mekaeɛ, Dwemɔ. Adɛn, adaka ho daeɛ na wosõeɛ anaa? Sɛ wopɛ sɛ wosu bio deɛ a, yi na mentie, Dufie, mpanyinfoɔ se wo nkɔmmɔdifoɔ ho yɛ wo hia na wose menni adagye, Dwumɔ, mewɔ wo ho adagye dodo na ka hehe, Dufie, wose mepɛ sɛ mesu bio, ɛnyɛ saa na mmom sɛ me nko ara mete hɔ na ɛbɛsi me tiri mu a, na mesuro, Dwumɔ, Wo ne me suro me suro deɛ. Gyama wosi me wu a, me ne wo bɛkɔ wahu. Me wu gya wo na wo da kunadan mu adaduanan a ɛna wo bɛhunu. Du fie, adɛn, obi nim deɛ obi wo kane. Adeɛ yi mu, ɛmono te ɛna da dwaneɛ nso ɛteɛ. Gyomɔ, na wo nim saa na ɛyɛ a wo de me suro me suro yi. Du fie, sɛ me ka sɛ me suro a na ɛnyɛ ɔsaman na me suro no o. Ne mmom ɛyɛ me sɛ wohunu biribi wɔ w'ani so na wo nko ara wonam a, na ɛyɛ wo sɛ adekodeɛ no reba. Dwomo, na ɛnyɛ wo nko ara na wokɔ abesene, du fie. Ɛnneɛ woanya, borɔ ne sum abaawa nyinaa kuo bi. Nso ne nwanwaa, menam saa na merefa atowuo a ɛnsi me tiri mu da o. Ii, atowuo, me ti bi akye o, yɛkɔ abesene, yɛkɔfa atowuo. Atowuo yɛ besene a ɛfiri soro ate atɔ fam kɔ nkuraaseɛ no mu a nkuro nkumaa nni mu a, ɛduru ahemanakye a, nkurɔfoɔ ɛfa nkurɔfoɔ afuo mu a wɔaduadua abese, nti wɔkɔ na abese no ate da fam a, na wɔatam. Deɛ ɛwɔ soro no deɛ ɛnyɛ wo dea, na mmom deɛ ɛda fam no deɛ, ɛyɛ wo ara wo dea, wobɛtumi atam na afei wode kɔ. Nti no, bese no, bese koraa yɛ kola, yeah, kola nut, nti bese no no, yeah, hmm, eh, me TV akyɛre o. Dwemɔ, Kae, kae na metie, mentie bi, anhwɛ a na kɔtɔfuma aka wo tirim. Dufie, Yei Gyama, wogye di sɛ meboa? Nansa yi daeɛ a mesoeɛ no nyinaa ɛfa adwo adie aho, nanso anadwo yi deɛ ɛkyɛn ne nyinaa. Dwemɔ, Da biara saa na woka. Ɛnnɛ woso daeɛ a ɛyɛ hu kyɛn ɛnora deɛ, ɛnora nso deɛ ɛkyɛn n'ano deɛ. Dufie, Hmm. Ɛyɛ asɛm paa na meka no o. Sɛ da a mesoo bi a mekaa sɛ na me ne Adwoa retu kwan no a nkurɔfoɔ kɔsum no hwee amena mu no. Ɛnyɛ gyama adeɛ kyeeɛ ara anaa ne nnansa soɔ na ɔyareeɛ a Araba adom adom no de no kɔ ayarehwɛ yi. Ɛyɛ me sɛ na Nana Kwasi Afram nnim sɛ ɛbɛsan aba anka ɔntu ne kwan no. Dwomo. Nnipa ano asɛm tira. anka na mempene so koraa sɛ wɔde no twa kwan kɔ ɔbo ase ayarehwɛ. Nanso, minnye nni sɛ yadeɛ yi betumi aku no. Dufie, Me deɛ, nea ɛma me yam hyehye me koraa a enti mepɛe sɛ ɔmfa no nkɔ ne sɛ, na na Kwasi Afram de aduro biara ma no a, na wafi agu. Aduro yi ntumi ntra ne yafunu mu mpo na apamo yadeɛ. Dwomo, Sɛ ɛnyɛ me kaa no na ɛho asɛm ha me na ɛwɔ hɔ a, anka yɛde no kɔtoaa Kofi wɔ Nkran ma ɔde n'adeɛ kɔɔ ayaresabea prɛko. Du fie. Yei nyɛ yadeɛ a wɔde kɔ ayaresabea o. Yadeɛ a Kwasi, Nana Kwasi Afram ampa ara antumi anhwɛ deɛ. Dɔkota bɛn? Agye agogo. Dwomo, seesei a Nana Kwasi Afram yɛ mo dɔkota fua, na anka ade a yade a dɔkota antumi anhwɛ mpo, Nana yi tumi de nhahaama nko ara ko ma ɛkɔ. Adeɛ yi ɛse na ne Nana tumi de takrahunu pae wɔ nipa mu yɛ no apiresan. Dwomo, gyae na mentie. Yaanom aka wɔn ho. Anomaa bi resu. Meaasasa, meaasasa, meaasa, meaasa. Obi, Ɔkyena bɛgye taawa o, du fie. Anomaa bɛn na ɔresu sesei yi? Dwomo, Ɛyɛ abonsamnoma. Yɛse ɔsu saa a, na onipa yi bɛwu. Nso me deɛ, du fie. A ogyam. Da yei ne anomaa yi su yi reyɛ abɔ me hu o. Sɛ anomaa yi deɛ nsu yɛ nokorɛ deɛ a, anka mesuro akyire. Dwomo, Yei nti Wogye di sɛ obi bewu ampa? Ne nyinaa yɛ gyidie hunu a ɛnni sɛ onipa dwene ho. Ebia na ɛne biribi akɔhyia na ayɛ sɛ ɛbaa no saa ntira. Dufie, Kyerɛ sɛ wo deɛ biribi nni hɔ a wogye die. Ɛnnɛ mesoo daeɛ no, na Adwoa anya ahoɔden so adaka reda ase. Anomaa no suu bio. Meaa sɛ su. Meaa sɛ su. Meaa sɛ su. Meaa su. Obi, Mese aden yi o, mese wɔkyena anɔpa bɛgye taawa wonte abusuafoɔ, du fie, Kwabena, fa ho tare me ho na me suro, pini me ho, pini me ho na me suro, Obi, Akyerɛmade abayifoɔ aka wɔn ho yi deɛ ɛbɛyɛ biara gye sɛ wɔgye wɔn ani so, wɔyɛɛ din de daeɛ. Hmm. Ɛti obi ka, ɛti obi kyerɛ. Biribi wɔ wiase o. Hmm. Wogye di o, wonyi ni o. Something dey for the word inside. Hmm. Ɛbɛhyia.